Mintirho, Ku avanyisa ka vukhume. Emutini wa Khazariya a ku ri ni munhu loyi a va ku i Korneliyo. A a ri ndhuna ya dzana ra masocha entlaweni lowu vuriwaka wa Italiya. A a ri munhu wa vukhongeri, a chava Xikwembu kun'we ni va yindlu ya yena hinkwavo. A a pfuna vanhu va tiko hi swihanano swo tala, a nga rhuteli ku khongela Xikwembu. Siku rin'wana, loko ku lava ku va nkarhi wa nharhu ni ndzhenga, a vona swinene ntsumi ya Xikwembu hi xivono, yi ri karhi yi nghena ka yena yi ku, Korneliyo! Loko a yi langutile swinene, a khomiwa hi ku chava kutani a ku, I ncini, Hosi? Yi ku ka yena, Mikhongelo ya wena ni swihanano swa wena swi amukeriwile eka Xikwembu, kutani xi ku anakanyile. Sweswi ke, rhuma vavanuna le Yopa, va ya vitana munhu loyi va nge i Simoni kumbe Petro. U rhurheriwile eka Simoni un'wana wa mutlhuvutsi, loyi yindlu ya yena yi nga kusuhi ni lwandle. Kuteloko ntsumi leyi vulavuleke na yena yi sukile, Korneliyo a vitana vambirhi exikarhi ka malandza ya yena, a vitana ni socha rin'we leri chavaka Xikwembu exikarhi ka masocha lama n'wi tirhelaka. Loko a va hlamuserile timhaka hinkwato, a va rhuma eYopa. Siku leri tlhandlamaka, loko va ha ri ndleleni, va ri karhi va tshinelela muti wa Yopa, Petro a khandziya ehenhla ka lwangu hi nkarhi wa nhlekani a ya khongela. Kutani a twa ndlala, a navela ku dya. Loko va ha n'wi lunghisela swakudya, a ngheniwa hi moya, a vona tilo ri pfulekile, ni xilo lexi fanaka ni nguvu leyikulu yi ri karhi yi xika yi nembeletiwa emisaveni hi tinhla ta mune. Endzeni ka nguvu a ku ri ni swivumbiwa hinkwaswo swa misava leswi fambaka hi milenge ni mavoko, ni leswi kokovaka, ni leswi hahaka empfhukeni. Kutani rito ri fika ka yena ri ku, Petro, suka u yima, u tlhava u dya. Kambe Petro a ku, E-e, Hosi, ndzi nga ka ndzi nga swi endli, hikuva a ndzi si dya xilo lexi yilaka, hambi xi ri lexi nga tengangiki. Rito ri tlhela ri ku ka yena ra vumbirhi, Swilo leswi Xikwembu xi nga vula leswaku swi tengile, u nga vuli leswaku swa yila. Swilo leswi swi humelela kanharhu. Kutani hi nomo lowu, nguvu yi tlhela yi tlakuleriwa etilweni. Loko Petro a ha hlamala ngopfu xivono lexi a xi voneke, leswaku xi nga va xi vula yini, ku humelela vavanuna lava rhumiweke hi Korneliyo, va vutisa laha muti wa Simoni wu nga kona, kutani va ya fika enyangweni. Va vitana vanhu ni ku va vutisa loko Simoni wo vuriwa Petro a nga va a rhurheriwe kona. Loko Petro a ha anakanya xivono lexi, moya wu ku ka yena, Vona, ku ni vavanuna vambirhi lava ku lavaka. Suka u yima u rhelela u famba na vona u nga kanakani, hikuva hi mina ndzi va rhumeke. Kutani Petro a rhelela a ku ka vavanuna lava, Munhu loyi mi n'wi lavaka hi mina loyi, mi tisiwa hi mhaka yihi ke? Va ku, Hi rhumiwile hi Korneliyo, ndhuna ya dzana ra masocha, wanuna wo lulama la chavaka Xikwembu, la khensiwaka hi tiko hinkwaro ra Vayuda. U lerisiwile hi ntsumi leyo hlawuleka ku ku vitana u ta emutini wa yena leswaku a ta yingisa leswi u nga ta n'wi byela swona. Hiloko Petro a va amukela, a va rhurhela ndlwini. Loko ri xa, Petro a suka a famba na vona, van'wana va vamakwavo ehosini va le Yopa va famba na yena. Siku leri tlhandlamaka a nghena eKhezariya. Korneliyo a a va languterile, a vitanile ni maxaka ya yena ni vanakulobye. Loko Petro a nghena, Korneliyo a n'wi hlanganisa, a tiwisela emilengeni ya yena a n'wi khisamela. Kambe Petro a n'wi pfuxa a ku, Pfuka u yima! Na mina ndzi munhu ntsena. Kavaloko Petro a nghena, a ri karhi a vulavula na Korneliyo, kutani a kuma vanhu lavo tala va hlengeletane kona, a ku ka vona, Ma swi tiva swinene leswaku swa yila eka Muyuda ku endzela munhu wa rixaka rin'wana kumbe ku tshama na yena, kambe Xikwembu xi ndzi kombisile leswaku ndzi nga tshuki ndzi vula munhu leswaku wa yila kumbe a nga tenganga. Hikokwalaho, loko ndzi vitaniwile, ndzi tile ndzi nga kanakani. Kutani sweswi ndzi lava ku tiva leswaku xana mi ndzi vitanele yini ke? Hiloko Korneliyo a hlamula a ku, Sweswi ku hundzile masiku manharhu a ndzi ri karhi ndzi khongela endlwini ya mina hi nkarhi wa nharhu ni ndzhenga, kutani ndzi vona munhu a yimile emahlweni ka mina a ambele leswo vangama, a ku, Korneliyo, ku khongela ka wena ku yingisiwile, ni swihanano swa wena swi anakanyiwile emahlweni ka Xikwembu. Sweswi ke rhuma vanhu va ya eYopa, va ya vitana Simoni, loyi va nge i Petro. U rhurheriwile endlwini ya Simoni mutlhuvutsi wa madzovo kusuhi ni lwandle. Hikokwalaho ndzi hatlisile ku rhuma vanhu eka wena, kutani u endlile swona loko u tile. Sweswi ke, hinkwerhu hi tshamile swin'we laha mahlweni ka Xikwembu, ku yingisa hinkwaswo leswi Hosi yi ku leriseke swona.